Рәҗәб ае дип белдерү. Һәм дә шушы Рәҗәб ае кайсы гарәп телен тәрҗип, хөрмәт ителә торган шул айлардан берсе, кайсысы хәрам айлары, Аллаһ Тәгаләнең чикләре булып торган һәм дә фәлә тазлиму һәм дә Коръәни Кәримдә әйтеп куела, һәм дә үз-үзебезгә шушы айда зарар кылмагыз дип Аллаһ Субхана Тәгалә безгә искә төшерә. Ни сәбәптән? Чөнки без менә шушы күрмәс вакыт чикләреннән кергән көлү сәбәбендә, җәмәгать, без керәбез Аллаһ Тәгаләнең чикләрендә, кайсыларын без үзебезнең әдәп, әхлак, шәригатьне үтәү белән без сакларга тиешбез. Кадерле җәмәгать, мөэмин мөселманнар, ничек бу дөньяда бар шундый заповедный урыннар, заповедниклар, кайсында гадәти кешеләр дә штраф белән өстеннән җәзалана, Мин дә булса бер әйберне зарар итсәм, бер хайванны үтерсәм, безнең бу дөньяда бар вакытлар, урыннар кайсы Аллаһ Тәгаләнеке һәм дә Аллаһ Тәгалә өстендә безнең өстәмә сорый. Шушы ук Рәҗәб ае җәмәгать бу безнең мәшһүр Рагаиб кичәсендә. Шул кичә кайсында пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм әбиен һәм дә әнисен никахлашты. Һәм дә безгә сорау җыма. Ничек соң шушы вакыт никах дигән мәсьәлә булган? Югыйсә безгә бит шәригать килгән дә хәзер пиандар Мухәммәд Мостафа саллиллаһу вакытында. Кадер җыма, Курайш кабиләсе. Алар Исмаил алейһиссәламның балалары, аның нәселенә чыккан.

Һәм дә Корайш кабиләсе безнең каршыбызда бервакытын килеп чыга шундый бер фикер, алар мөшрикләр һәм дә әдәп һәм әхлактан ерак булганнар. Корайш кабиләсе җәмәгать, алар ханиф, Аллаһны бердәм итүче бер кабиләләрдән берсе иде җәмәгать. Кайсысы гарәп җирлекләрендә таралган иде. Үзенә дә Курайш дигән исем шушы кабиләгә кайсы бер килгән иде. Кусай бин Килә исеме белән ул бәйле булып тора. Кусай бин Килә. Кайсысы Курайш кабиләсен төрле таралган балаларын дип әйтелеп, гаиләләрен җыя Мәккә тирәсендә. Хәзерге вакытта да, әгәр дә сез Мәккәгә барсагыз, анда бар шул урын Батхабр Курайш дип атала. Кураишның урыннары, то есть местность Кураиш, һәм дә ул Мәккә шәһәренең читендә асылында шулай булган. Югыйсә Исмаил галәйһиссәлам ны Ибраһим галәйһиссәлам китерә Мәккәгә, һәм дә Мәккәдә аның балалары торалар, ләкин дә анда үз вакытында арада Җурһум кабиләсе яши, кайсы Йеменнан килә, аннан соң сугышлар сәбәбеннән аларны җиният белән чыгара, куып чыгара. Җургун кабиләсе Мәккәдән Хузан кабиләсе, ләкин дә Аллаһның рәхмәте белән Курайш һәм дә аның балалары, аның нәселләре, алар күп кенә гаиләләрдән булып торалар. Алар инде Хуза кабиләсен куып чыгаралар Мәккәдән. Аның үзен аерып кыйссасы һәм дә алар үч итеп чыгып киткән вакытта хәтта Зәмзәм коесын да күмеп калдыралар. Үзенә карата бер тарих җәмәгать. Һәм дә шушы потларга табынуны җәмәгать Хузам кабиләсендән ул үзенә карата бер гореф-гадәт, традиция итеп килә, Амр бин Лүәй исеменнән, кайсы Җидда шәһәреннән. Утамас якларына барган вакытта күрә ничек кешеләр гыйбадәттә калалар шушы потларга. Һәм дә ул гыйбадәтләр кылу бит безнең басып гади итеп намаз уку гына түгел җәмәгать, үзенең корда процесслар, бәйрәмнәр, бахурлар, корбаннар чалу, акча китереп калдыру, фәләннәр дип инде аның каршында теге үзенә карата теге бер күзләрен сихри итә торган шундый помпезный Мәҗлесләр бит инде аларны күтәреп йөрүләр, шундый хәлләр бит инде котлар белән бәйле булып тора. Кайвакытыбыз аларны күрергә мөмкинбез, шул дәүләтләрдә кайсылар котларга табыналар. Безнең ислам динебездә юк. Юк бездә шулай Коръәни Кәримне ишек аузына күтәреп йөрү, урам буйлап. Бездә без яшибез, утырабыз да укыйбыз, басабыз да намазларыбызны укыйбыз. Бездә үзенә карата эчке гыйбадәт бар бит, Аллаһ Тәгаләгә. Кадерле җәмәгать, менә шушы шәригать кайсысы калган иде Ибраһим галәйһиссәламдән, Исмаил галәйһиссәламдән? Хәләл белән харамны аеру кайсыбыз сәбәбеннән Кәгъбәтуллага акча җыйган вакытта искә төшерегез, алар бит хәләл акчаны җыялар. Һәм дә акча да җыелып бетми. Бер кабиләдә шул сәбәптән Кәгъбәтулла хәзер безнең нинди кубический формада Күп иски формада. Никах дигән мәсьәлә, корбан дигән мәсьәлә, садака, ашату дигән мәсьәлә һәм дә Кәгъбәтуллага килгән, гомрәгә килгән халыкны хөрмәт итү мәсьәләсе Курайш кабиләсендә яшәгән. Һәм дә галимнәр әйтәләр, хәтта Курайш кабиләсе хаҗ вакытында алар Гарәфә җирлекләренә чыкканнар, Муздалифа һәм дә Мина җирлекләренә чыкканнар җәмәгать. Әлбәттә, аннан соң алар үзгәртелгән потларны кушу белән

Үзен кулын Аллада барузу хөрегә бара. Кураш кабиләсенә бер машгул кабиләсенә. Һәм дә Әминәгә алар юнләнәләр, алар ризалаша. Ни сәбәптән? Чөнки Абдулла Абдулмуталибның улы төшеп калган балалардан булмый. Һәм дә шул ук вакытта аның белән үзенә карата

Җәннәттән булган төшерелгән бер бәрән, бер бәрән. Ә Абдулла Ушу корбан булачагына кайсысын аның атасы Абдулмутталиб Аллаһ ризалыгы өчен чалырга тиеш булган. Ни сәбәптә? Чөнки Абдулмутталиб үз вакытында Зәмзәм коесын шыкый башлый. Төшемдә күрә. Ничек фәрештәләр килә һәм аңа күрсәтә. Менә шушы җирдә казырга кирәк. Монда зәмзәм урыны. Монда коя. Ул вакытта Мәккә шәһәре өчен су мөһим булҗырма үзенә бер карата бер кыенлык була, авырлык. Бер җирдә дә шуна куя булмый. Китерелгән су, фәкать китерелгән су гына була, пивозная вода була. Анда Муталиб кына Абдул Муталиб казый башлагач, анда алтыннар чыга, кылычлар чыга, сөңгеләр чыга, калгалар чыга. Һәм дә моңа хәтлек аның өстеннән көләп көлеп йөргән кешеләр җыелыша башлыйлар. Һәм дә аның эшенә катнашасылар килә. Су чыга башлагач, алар әйтәләр, безнең дә хакыбыз бар моңа. Һәм дә Абдул Муталибны тарткалый башлыйлар. Шул вакытта ул кычкыра, кем соң мине йоклый алыр дип. Чөнки бөтенесе нәрсә, аның дядялары яки братлары, алар да берсенең туган булалар, үзенең куллары белән киләләр бит җәмәгать, гаиләсе белән киләләр. Икене торткалар. Шул вакыт ул әйтеп куя, безнекәсгә сердца. Аллаһ Тәгалә бирсә миңа кулларымны, кайсы мине куәтләп торачак, шулардан берсен сине ризалык өчен чалам дип әйтеп куя. Һәм Аллаһның рәхмәте белән Аның уннан артык балалары туа җыма, кызлардан да була. Һәм дә шулардан болар, шулары кайсылар ислам динен кабул итәләр, мәсәлән, Аббас радиаллаһу анһу шикелле. Һәм дә аның улы Ибн Аббас безнең тәфсир галимнәрендә мәшһүр галим булып тора. Безнең каратар бер маяк. Һәм дә Абдул-Мутталиб үзенең вәгъдәсен онытып җибәрә. Аллаһ Тәгаләне ничек искә төшерә? төшендә. Абдулмуталибның була махсус шоферы Навес Абадулланың күләгәсе астында. Кайсында утыра фәкәтулына. Һәм дошында аның төшенә күргән еш үзенең бер улы куркынычы. Ул искә төшерә

Аллаһ Тәгалә әйтә, Кад саддактар руйя иннәкә дә мин әҗрил мухсинин. Аллаһ Субхана Тәгалә дә аның турында әйтеп куя, чынлап та син үзең төшеңне, кайсы сиңа Аллаһ Тәгалә күрсәтте, корбан чалуны булуны син урынына җиткердең дип Аллаһ Тәгалә искә төшә. Абдул Мухтариф үзенең гәүдәсен урынына җиткерәсе килгән. Ләкин дә гаиләсе, дуслары, абыйлары, сеңлеләре килеп аны үгетләгәч, хикмәт ияләре аңар тәкъдим ясыйлар, жребий җибәр. Берсендә булсын ун корбан биядән һәм дә икенчесендә булсын Абдулла. Аллаһ Тәгаләгә дога кылыйк, Сорыйк, әгәр дә нәрсә чыкса шул булыр. Күтәрик, хәрбер чыгу бия белән. Һәм дә ничек әле салмасалар да хәрбер тәрәз бия чыга. Ун бия, ун бия, хәтта йөзгә хәтлек менгәч тә. Һәм дә шуннан соң ун бия чыккач, ун биягә хәтлек, ун биядән йөзгә хәтлек күтәрелгәч, аннан соң Абдулланың исеме жребийдан чыга. Алар үзләрен карата шундый бер карап торырлык булмаслык бер жребий була шулай. Һәм дә бу җәмәгать аннан соң киләчәктә халыкка үзләрен карата бер гореф-гадәт кала, кемне дә булса үтерсәләр, яки кемне дә булса гомерен саклап калдырасылар килсәләр, бүлек ясасылар килсәләр, бу вакытта үз дә йөргәннәр. Һәм дә безнең дә шариатыбызда җәмәгать шушы күпмәк бар. Кырлы җома. Әлбәттә, никах мәсьәләсендә әйтәбез, без үткән вакытта, әлбәттә, никах безне кайвакытта куркытырга мөмкин. Җаваплылык гаять зур. Үзебезнең кызыбызны бирәсебез килми, яки улыбыз өйләнгән вакытта нәрсә булачак? Килеп динләнгән вакытта җегет нәрсә булыр? Һәм дә җегеттә дә фикерләр булырга мөмкин. Аның кырыенда куәтле атасы, абыйсы булмаса, егет тә югалып калырга мөмкин. Еш кына һәрберебез дә җәмәгать, чит шәһәрләрдә яшәгән кемнәребезне ата-аналарыбыз ярдәм итә алсалар, инде зур ярдәм дә күрсәтмәскә дә мөмкиннәр. Ләкин дә карагыз, Алла Субхана Тәгалә сезгә, мөселманнарга, безгә бер вәгъдә итә, Истәүфү билләһ.

Сезнең балаларыгыз, хезмәтчеләрегез, өйләндерегез аларны. Яхшыларын яхшылар белән дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм дә шул вакытта, әгәр дә сездә курку булса, яки дә сездә фәкыйрьлек булса, без югнин булла. Аллаһ Тәгалә сезгә бирәчәк дөньядан. Бирәчәк мин фат дип, үзенең фазилетендә. Вы не успеете, как ты волос смотрите.

Гөнаһсызлыгызны, зинадан, фәхешлектән ераклыгызны саклагыз, дип Аллаһ Субханаһу Гауратны ябып, хатын-кызга карамыйча, кирәкмәгән аралашулар белән үзебезне мавыктырмыйча. Һәм дә Аллаһ Субханаһу хәтта юкмени Аллаһ. Сезнең июләнмәвегез акча әз булу. Ләкин дә белегез, Аллаһ Тәгалә сезгә мал мөлкәтеннән бирәчәк. Гыйлеменнән, осталыгыннан сез өйләнерсез, Алла Субхана Тәгалә безгә вәгъдә итә. Кадерле җәмәгать, әйе, безнең һәрберебез дә артыбызда ата да басып торырга мөмкин түгел, яки зур нәсел басып тормаска мөмкин. Ләкин Алла Субхана Тәгаләнең вәгъдәсе бар, һәм дә без аңа иман китердек, һәм дә аның вәгъдәсе хак. Дүрт рәкәгать сүтә торган җомга безгә төшәргә кирәк, рәхмәт итегез.